Indi ikinji sütün bilen köpeltýän. Şu setiri bir köpeltmek dört, dört, nol, üç. Dört bilen üçi goşýas, ýedi. Ikinji, ikinji sütüni ýazdyk onuň. Indi üçünji sütün bilen köpeltýäs. Bir köpeltmek iki, Nol, nol, minus üç. Iki, minus üç, minus bir bolýar. Indi ikinji setiri seçýäs bärden. Ikinji setiri seçenimizden soň ýene-de her sütüne bir köpeldip çykýas. Iki köpeltmek iki, minus iki köpeltmek minus iki, minus dört, minus bir, minus bäş bolýar. Bulam plýus iki. Minus bäş plýus iki, minus üç bolýar. Indi iki köpeltmek dört, sekiz, bula nol, minus iki, sekiz minus iki, alty. Iki köpeltmek iki dört, nol, dört plus iki, bu-da alty bolýar. Diýmek, jogabymyz A üçin jogabymyz şu matrisa. Eger düşnüksiz bolýan bolsa, has giňeldip hem ýazyp bileris. Ine, B mysaly açykrak bolsun diýip, täzeden şu ýerden giňeldip ýazaly. Birinji setiri seçýän. Bärdenam birinji sütüni seçýän. Üç köpeltmek bir, goşmak dört köpeltmek nol. Indi ikinji sütüne geçýän. Bu iki ile iki bolany üçin aňsat bolýar. Üç köpeltmek nol, goşmak dört köpeltmek bir. Minus iki köpeltmek bir, goşmak bäş köpeltmek nol. Indi ikinji setir bilen birinji sütüni köpeltdim. Indi ikinji setir bilen ikinji sütüni köpeltýän, minus iki köpeltmek nol, goşmak, bäş köpeltmek bir. Onda şuny hasaplan ýagdaýymyzda jogap gelip çykýar. Bu nol, onda üç, bu nol bolsa bärsi dört, bu nol bolsa bärsi minus iki, bu nol bolsa-da bärsi bäş bolýar. Indi mysal S seredeli. Mysal S-nam göni birinji gezek işleýşimiz ýaly ýatdan işläli şeýle. Onda birinji setiri alýan we birinji sütüni alýan. Bir köpeltmek minus bir, minus bir bolýar. Iki köpeltmek bir, iki. Iki minus bir, bir bolýar. Ondan soň ikinji sütüni seçýän. Ikinji sütüni seçemden soň bir köpeltmek iki, iki. Iki köpeltmek minus bir, minus iki. Iki minus iki, nol bolýar. Bir köpeltmek bir, bir. Indi ikinji setire geçdim men. Bir köpeltmek minus bir, minus Minus bir bolýar. Bir köpeltmek biram bir. Minus bir we bir, nol bolýar. Bir köpeltmek iki, iki. Bulam minus bir. Iki minus bir, bir bolýar. Deňdir. Indi bu biziň nähilek matrisamyz bolýar? Birlik matrisa. Birlik matrisada köplenç şu i harpy bilen bellenýär. Iňlisçedäki identity sözünden gelip çykýar. Indiki tema matrisanyň transpozisi. Matrisaň transpozisiýasy onuň sütünleri bilen setirleriniň ýerini çalyşmak arkaly tapylýar. Mysal üçin diýeli, şu mysalyň üstülen sereden ýagdaýymyzda şu nähili matrisa iki sany setir bar, birem sütün bar. Eger şuň transpozisiýasyny tapjak bolanymda men şu setiriň ýerine sütün ýazýan. Ýagny bir setir iki sütün bolýar şu. Onda. Meselem, şu ýerde A deňdir iki sekiz bolsa, transpozis A-nyň T görnüşinde bellenýär, ine şu ýagdaýda. Onda men şuň üçin AT tapjak bolsam, deňdir näme etýän? Şu ýerde duran ikini setir hökmünde ýazýan, ine şu ýagdaýda. Indi näme boldy bu? Birinji bir setir. iki sütün boldy. Ýagny şu ýerde sütünde ýazylan zatlary men setre geçirýän. Indi şu bir zady muň üçin edeli. B-niň transpozisyny tapjak bolsak, onda näme etýän? Birinji sütüni alýan, setirde ýazýan, bir, iki, nol. Ikinji sütüni alýan, ikinji setre ýazýan, iki, bir, nol. Üçünjini alyp, üçünji sütüni alyp, üçünji setre ýazýan, nol, nol, bir. Mysal C-de C-niň transpozisini tapjak bolsak, birinji sütün alýas, birinji setire ýazýas. Şu ýerden şuny alanymyzdan soň nol, iki, bir. Ikinji sütünem ikinji setire ýazýas. Bir, dört, minus bir. Düşnükli bolandyr diýip umyt etýän. Dowam edeli. Matrisanyň tersi. Indi şeýle şerti bar matrisanyň tersiniň bolmagy üçin A we B iki sany n n ölçegli kwadrat matrisa bolup, AB deňdir BA olam birlik matrisa deň bolsa, onda şol şert ýerine ýetende, onda B matrisa A matrisaň tersi diýilýär we o A-nyň üstünde minus bir şeklinde görkezilýär. Ýaňky i diýýänim ýaňy geçen temada-da aýdyp geçdik, birlik matrisa we diňe kwadrat matrisalaryň tersi bolýar. Bärde bu şertiň berilmeginiň sebäbi matrisalarda beýle köpeltmegiň düzgüni adaty sanlar üçin dogry bolsa-da, matrisalar üçin bu hemişe dogry bolup durmaýar. Köpeltmek AB-niň köpeltmegi BA hemişe deň diýip bir düzgün ýok matrisada. Şonuň üçin haçan-da şu düzgün ýerine ýetse, olam birlik matrisa deň bolsa, onda şo matrias matrisanyň tersi bar diýip bilýäs biz. Onda şu ýerden barlaly. A we B matrisa berlen bolsa, B matrisanyň A-nyň tersidigini görkeziň diýýär. Onda meň etjek etmeli zadym şu ýerde A köpeltmek B-niň B köpeltmek A deňdigini, onuňam birlik matrisadygyny, deň ölçegli birlik matrisadygyny Görkezmek. Onda ilki A bilen B-niň köpeltme hasylyny tapaly. Şeýle ýazsak, minus bir, iki, minus bir, bir. Köpeltmek. Bir, minus iki, bir, minus bir. Indi birinji setiri alýan, ýaňky edişim ýaly, birinji sütün bilen köpeltýän. Köpelden ýagdaýynda minus bir, köpeltmek bir, minus bir, iki köpeltmek bir, iki. Iki minus birimiz bir. Indi şo bir zady ikinji sütün bilen köpeltýän. Minus bir köpeltmek, minus iki. Näme bolýar? Mi, plýus iki bolýar. Plýus iki. Bärdenem minus bir bilen ikini köpeltsegem minus iki. Diýmek, baha nol. Indi ikinji setire geçýäs. Minus bir, plýus bir. Näme bolýar netije? Nol. Minus iki bilen minus ikini köpeltsek iki. Bir bilenem minus bir köpeltsek minus bir. Jogap bir bolýa. Bunymyzam näme? Birlik matrisa. Ölçegi hemmesi hemmesiniň ölçegi iki iki. Ýagny şu matrisamyzam iki a iki, şu matrisamyzam iki a iki, bärdäki netijedäki birlik matrisamyzam iki a iki. Diýmek, häzirlikçe birinji şertimiz şu ýerdäki AB-niň bahasy şuňa deň bolup dur. Indi BNA BA-nyň bahasyny tapaly. BA deňdir, tersini ýazýas, bir, minus iki, bir, minus bir, köpeltmek, minus bir, iki, minus bir, bir. Indi birinji setir alýas, şu setiri alyp, birinji sütüne köpeltýäs. Onda bir köpeltmek, minus bir, minus iki köpeltmek, minus iki, Ýagny iki aýyrmak bir. Jogabymyz bir. Indi ikinji sütüne köpeltýän. Iki köpeltmek bir iki. Aýyrmak iki nol bolýa. Bir köpeltmek minus bir plýus bir nol bolýa. Iki minus bir bir bolýa. Bärden de onda bula onda munymyzam biziň birlik matrisa ikä ikilik ikä iki bolan birlik matrisa. Diýmek şertimiz ýerine ýetýä onda. A matrisanyň tersi deňdir B matrisamyza. Indi ikä ikilik matrisanyň tersini tapmak üçin bir ulanyp bilen bir formulamyz bar. Ine şu aşakda berlen formula. Berdäki formulanyň üýtgeşiklik üýtgeşik tarapy şu ýerdäki bölek. Bu bölek aslynda şu ikä ikilik matrisanyň kesgitleýjisi. Matrisaň kesgitlejisi näme ony men aslynda indiki wideolarda düşündirmekçi bärde diňe şu ýagdaýda hasaplanýandygyny öwreneli. Kesgitleýji başgaça determinant diýilýär. Indi haçanda bir matrisanyň tersini tapmak islesek biz şu şerti barlaýas. Eger şonuň determinandy nola deň däl bolsa onda oň matrisa şo matrisanyň Tersini biz şu formula arkaly tapyp bilýäs. Onda şu aşakdaky mysaly şoňa görä işläli. A matrisanyň tersi deňdir bir gatnaşan AD diýenimiz şu diagonal bir bilen üç, bir köpeltmek üç, aýyrmak iki köpeltmek bäş we matrisanyň özi bir bäş iki üç. deňdir. Indi şuny hasaplan ýagdaýymyzda üç aýyrmak on deňdir minus ýedi. Diýmek, minus bir gatnaşan ýedi köpeltmegem matrisamyzyň özi. Indi bir matrisa bilen bir skalýar ullugy nädip köpeltýädik, muny geçen wideolarymyzda düşündirdik. Şu öňündäki hemişelik sany içindäki elemendiň hersini köpeldip çykýardyk. Onda köpelden ýagdaýymyzda näme bolýar? Minus bir gatnaşan ýedi Minus bäş gatnaşan ýedi. Minus iki gatnaşan ýedi. Birem minus üç gatnaşan ýedi. Ine şu matrisa biziň A matrisamyzyň tersi bolýar.